Amaziina gangye ninyetwa Kanyesigye Kenneth kandi ou baingi barikumanya nka Brother Kenneth nangwa abanyarwampara bangaisireho ery'ekibeebi kya Rwampara East. Niinyenda kusiima Ruhanga ahabw'amaziina ago. Ntwire ninkora na Radio West kandi na TV West kumara emyaka ikumi n'etaano. Nkaija aha omu mwaka ogw'enkumi ibiri na ikumi, ndikuza kwija aha nkaba ninkora na Media House emwe kandi y'engiri nainga shi nkaba ninkora na reediyo y'eby'ediini ei naabaire nkoreire emyaka nka mushanju. Ku naahikize obwire Ebintu byangye nimbikora kurugiirira Ruhanga oku akungayidinga nainga oku akunyebembera. Ku naahikiize obwire omu reediyo egi ei naabaire mpeeriizemu, naahurira eiraka niringira ngu nshemereire kuba nindugamu nimpangutsya aha ngira ei naabaire nimburira ahabw'okuba obwire obwe engira ei naabaire nimburira aha reediyo egyo Ekaba neehurirwa orureda abantu abaajunirwe jasita bo ku oyeyongyera kuguma noohamya emyoyo yaabo nainga nooyongyera kubamanyisa amazima agari omu Kigambo kya Ruhanga. Kwonka Ruhanga yampeereza okushuururuka kw'okugira ngu hariho abantu abatakumanya Ruhanga, abatakumanya mikorere ye, abatakumanya ngu na Ruhanga naabaasa kukora bikuru n'eby'okutangaaza nainga naabaasa kujuna. Mbwenu omu nkora y'embuurira y'engiri yangye, nkaba nimbuurira engiri kurabira omuri reediyo, Ranga anyebembera omu radios zaaba ezitari zimwe na zimwe. Radio West n'emwe omuri radios ezi naabaire nyine ekyetengo ky'okubaasa kukorera kwonka ndikureeba ngu orurengo oru naabaire ndiho na na radio y'orurengo oru yaabaire eriho ndikuteekateeka ngu nikibaasa obutabaasika. Kwonka omuriinye niikiiriza ngu na Ruhanga byona nibibaasika. Naashaba Ruhanga ogwo owaabaire ampaire ekiteekateeko ekyo Ruhanga yangaidinga ninga shi yanyebembera nk'oku ndakikore. Though n'obu haraabe habaire hariho enkiingizo nyingi ezaabaire zitakubaasa kunyikiriza kukora na Radio West, Mukama Ruhanga yanyebembera kwija omu Radio West kandi obwire obu ekaba ekiri Radio West Limited kandi yaija twaza omu No nkashanga erigire omu Radio West Limited then tugiire omu ahansi ya Vision Group. Vision Group obwire obwe tukaba twine Orumuri, tukaba twine na Radio West kandi TV West ekaba etakatandikire. Twija later twatandika TV West. Mukama Ruhanga yampa embabazi okubaasa kukorera ebintu ebyo bishatu. Nkaba ninkorana na Radio West orumuri obwire obwe tukaba twine editor barikumweta mwami Deus Ruhangariyo. Mukama Ruhanga ahu ori akuhereze omugisha. Akanyamba kihango omu rugyendo rwangye ntandikire ntandikire kukora na Radio West na n'okwija ahari Radio West. Ahabw'okuba akaba na ngayidinga oku nshemereire kuba nintwaza ebintu ebyo ahabw'okuba akaba ari ow'eishe-emwe. Mbwenu ku naabaire mba ninza kugira eki naakora mbanza mwebuuzaho eki ninkikora nta Eki ninkitwaza nta kandi abaasa kumpeereza obwire bwe n'obu yaaba ari mukama wangye ara editor kwonka ampeereza obwire he was a very very free guy mukama ranga akuheereze omugisha. Ondiijo owanyambire omu rugyendo rwangye rw'okwegaita aha family ya Radio West akaba ari the late now Tuguraga Ramatuju Salongo may his soul rest in peace akanyamba kihango. Omu kungaidinga bikozi nkaba nkiri nk'omwana ntakabikyengire, ntakashwire, nkirimu orutsigatsigazi mbwenu ndikwenda kukora nk'eby'ekitsigazi kwonka akanyeta angira we akaba nanyeyetera pasita ku yaabaire agira ati pasita fasiti kamu hiya nikwo yaabaire agira ati pasita fasiti kamu hiya anshutamisa aza angira ati hati naawe da showu wazi vere vere gudu andi balansidi so Matojo aka akateekaho ngu yampurikiza ahurira ku naaba ninkora ebintu byangye akanyegyesa ekintu kihango munonga. Ahabw'okuba akanyegyesa oku orikubaasa kukora omu media, media okagigobamu na n'abantu ab'okuheereza bakakugobamu kandi naiwe ekabaasa kukugasira. Ahari Mukama Ruhanga muhuumuze gye ahabw'okuba akatwarwa. Mbwenu ahu naahikiire aha Radio West, Mukama Ruhanga ampaire embabazi kumara emyaka ikumi n'etaano omuriinye nimpurira okusiima Ruhanga, Ahabwa bakama bangye abu nyizaire nintambura nabo, nkaija nayetunga mukama wangye nibamweta Moses Ateng, ogwo nawe akaija yankorera wonders. Moses Ateng akanyegyesa ebintu bingi munonga, ku yaizire nawe yanshepinga omu muringo gwe ahabw'okuba akanyegyesa, omu bintu ebi yanyegyeise akanyegyesa ngu tihaine ekintu eki orikuba noyenda ngu okore ekitarikubaasa kubaasika ahabw'okuba omu muringo ogu yaiziremu ku yaabaire naayenda ebintu bye itwe haine oku twaabaire twine nitubikora mbwenu ku yaabagambira ogira ngu aa eki tikikaabaasika maneja eki tikiraabaasike kwonka akaba ayemerire agira ati no it will be possible, it is very very possible agira ati iwe noikiriza nooteekateeka ngu tikirikubaasika kwonka nikibaasika. Let us try it tukigyezeho buti tugyezeho finally ekintu kibaasika kandi oreeba kyakora so akanyegyesa ngu buri kintu kyona omuringo ogu orikukyendamu okwatanise na Ruhanga waawe nikibaasika. Webare munonga my former boss obwa hati amadaara gakeyongyera ahaiguru kwonka akaba ari mukama wangye ari manager ahabwa Radio West. Nindakusiima Dickson Nandinda Baryahabwe Obwa hati ori manager wa Radio West abasize kunyebembera tinkumureba nka mukama wangye kwihaho nyowe nimureba nka mukuru wangye n'omuzaire nakweta ku guidinga nobu okukora enshobe we omuri we otakashabire okusasira naba yakusasiire kunayegire personality ye nayega n'ebintu bingi ebimwegireho. nk'omwebembezi na hati noreeba nangariramu amaani ati brother Kenneth humura nobu oraabe waruga omu kukora naitwe kwonka humura turi hamwe naiwe, mbwenu orenda omuntu orikukugaruramu amaani omu rurengo rwona, n'omuntu orikukora emirimo ye kugira ngu nobu akuba ari mukama waawe mwaba muri hamwe. Takwenda ngu abantu bamanye ngu ni mukama waawe. Ekyo n'ekintu ky'abantu bakye kandi eki eki mbaze kumwegaho n'omuntu orikufayo kugira ngu haagira ekizibu kyona ekyakuhikaho oba n'aha nshonga z'eby'emirimo oba n'ahari iwe nk'omuntu naaba naayenda ayemerere omu nshonga egyo agisorovinge nainga shi agirwanirire kureebeka ngu waatunga oburingaaniza omu ki orikuba noorabamu. Webare munonga Bakama bangye boona ba nka MVP, Daniel, of course producer wangye atwire ari producer wangye kumara obwire buringwa webare. Adela Benda ogwe akabaho producer wangye yebare munonga mukama Ruhanga akuhereze omugisha okankorera abo boona oku ndikubagamba Buri omwe nyizire ningira eki naamwegamu, eki naamwegamu. Kandi ekindi eki Mukama Ruhanga yaanyambire, n'okugira ngu nyowe, Brother Kenneth ou murikureeba, ninkiriza ninkiririza omu buri buhabuzi bwona, kandi n'omu guidance yoona. Omuntu yaangira ati, Eki nikibi, nimbanza nkireeba ahabw'enki yaagira ngu nikibi. Yaangira ati, Kireke, ninkireka, naareeba kitakuunyamba. Yaangira ati, Twaza oti, nintwaza oti. Oba nankira nainga niimukira. Buri burahabuzi bwona nimbwakiira, niinyesiga nikyo kintu ekibaziire kunyamba kureba ngu tinaabaasa kucrashinga n'abakozi bataahi bangye, omu bakozi of course timukaaburamu nka obutyo obutyo kwonka ninteekateeka, waabuuza omukozi weena mpaha tihaine orikugira ati mbiire nyine enshonga na brother Keneth, naanye kandi ninteekateeka tihariho omuntu weena ou nyine enshonga nawe ahabw'okugira ngu buri omwe weena nimuheereza ekitiinisa kye nk'oku arikuba ari kandi oku nkumuheereza ekitiinisa nabo nikwo batwire nibampeereza Ekitiinisa. Omu rugyendo rwangye of course nkaija nayegaita aha TV West, manager Santana Ronald webare munonga kunkiriza kuza omu maisho g'abantu, kuza aha TV nanye nkagamba abantu bakaikiriza Ruhanga akampa embabazi ezo, Ruhanga akampeereza embabazi z'okubuurira engiri, nyowe tinkubimanya tinkumanya n'oku ntwire nimbikora kwonka Ruhanga niwe atwire nabikora kwonka of course kurabira omu bakama bangye Ruhanga natuheereza ebiconco Kwonka waaba otabwine oku waabiteeka omu nkora, ekiconco ekyo nikibaasa obutarugayo. Manager Santana, niinyenda kukusiima na tiimu yaawe yoona oku otwire nookora nayo okubaasa kunyikiriza kuza aha tiivi yaawe, kuza n'omu tiivi z'abantu nkabaasa kugamba aha kigambo kya Ruhanga ahabw'okuba nikyo kihango ekyantwire aha tiivi. Kandi Mukama Ruhanga akozire bikuru, abantu baakira, abantu baajunwa, Abantu baagarurwamu amaani, ab'emitima yaaba ehendekire yaagaruka yaagaruka omu nteeko, abantu baaba gye. Obujurizi obwo nimbutunga buri ku nkuba ninza aha ntaho ndikuza, mbwenu ninsiima Ruhanga. Orugyendo rwangye oru ndureebeiremu ebintu bingi nk'oku naabagambira, kwonka eki mbaasize kureeba ninganyirwamu omu rugyendo oru, eky'okubanza n'ekyetengo kyangye kugira ngu nyowe naabuurira engiri, ninga naajanjaaza amakuru marungi g'Ekigambo kya Ruhanga, gagira ogu gaagasira. Aka Baibuli neegamba omuri Isaaya ngu Ekigambo kya Ruhanga tikiririga aha ari, kikaija aha ahu turi ninga kikaija aha nsi aha, kikagaruka kikagarukira Yaawe. Hati nyowe naaheza kubuurira engiri, omuntu oba omwe ninga babiri bakarugayo baka, emitima yaabo ekabukaara, ninga bakakizibwa, ninga okwikiriza kwabo kukeyongyera ahaiguru, oba bakaikiriza Yesu Kristo nk'omujuni wabo, nyowe omuriinye nikwo kushemererwa kwangye, ahabw'okuba engiri nigo maani gangye, nikwo kushemererwa kwangye, nigo magara gangye, nyowe Brother Kenneth oyihireho, omwihireho engiri, ninga shi omwihireho Yesu Kristo, naba atariho, ahabw'okuba nigo gatwire gari amagara gangye, Nkakubi nkabe nabaire nafiire tiine wabaire noza kunyiha mukama ruhanga akankorera ebyembabazi kuza kwija omuri radio west nomu TV west mazima omuntu ka arikugira ati nyowe ninye nabaire orutindo rwa brother Kenneth okurabiramu kugira ngu aze aha TV west ninga aha radio west araba nakubiha omuntu owandetsire ahari radio west naha TV west ni ruhanga Walk wenka ahabw'okuba niwe yangaidingire, niwe yanyebembeire, hakaba hariho, kikaba kiri nk'ekitakubaasika kwonka Ruhanga yaakikora kyabaasika. Niinyenda kumusiima kandi ekitiinisa nikiguma kiri ekyeye ahabw'okuba niwe ambaasiise buri kimwe kyona eki mbaire ninza kukora oba n'omu puroguraamu zi ez'ediini oba tiz'ediini mbanza naasimba Amaju naamugira ngu egi puroguraamu ei naazamu Ruhanga niiwe okumanya. Niiwe wantwire omu puroguraamu, aha reediyo egi nainga aha tiivi egi, ebi ndikuza kukora byona mbwenu nomanya oku ndabikore nyowe tinkubimanya Ruhanga angayidinga agira ati twaza oti, kora oti, gira oti, mba nikwo natwaza kandi abantu baheebwa omugisha. So niinyenda kusiima Ruhanga otwine nangayidinga akwataniise na bakama bangye. Ahari Radio West nganyiirwemu ebintu bingi munonga. Eky'okubanza. Nkaija ndi singo aha Radio West enkumi ibiri na ikumi nkandi nka nkiri singo. Enkumi ibiri ikumi erikuhwaho, Mukama Ruhanga yampeereza embabazi, yampeereza omugisha, yampeereza omukyara. Mukyara wangye nimukunda munonga, anzaariire abaana bana abu twine obwahati. Mukama atuhaire embabazi ezo kandi omukyara ogwo atwire nansapotinga igana aha zindi okugira ngu mbwenu n'obu nkuba niinza nk'okuhirima naaba ariho kugira ngu mbaase kutambura orugyendo oru rwona oru tubaase kutambura ndikuheereza nk'omunyamakuru. Then ntwire nimpereza nk'omunyamakuru, nk'omubuurizi w'engiri kandi omuhuumuriza, n'ebintu bingi munonga ebi ntwire ninkora, omwebembezi omu biti bitari bimwe na bimwe, omu groups z'eminyeeto, omu groups z'abantu buntu, Mukama Ruhanga ampaire embabazi okubaasa kwebembera. Mbwenu ekyo eky'okubanza n'eky'omukazi n'eka, ekyo n'ekitiinisa kihango Mukama Ruhanga eki yampaire, kandi yampereza omukazi orikutiina Ruhanga, yampereza abaana ab'okutiina Ruhanga, yampeereza eka nungi, niinyenda kusiima Ruhanga ahabw'ekyo. Ruhanga ekindi eki yaanyongiireho, akanyongyeraho abahurikiza abu naayegyeisire nabo kugira ngu tukwatanise hamwe tube ekintu kimwe, bikoozi nkaba nimpurira, naabagira ngu nkaba ningayidingwa Ruhanga, nkaba nimpurira Ruhanga naangyemesereza kukwatanisa n'abahurikiza na hati abu ntwire nkwataniise nabo, abu twahindukire omuntu omwe. Kugira ngu naaba mbiine, tibakureeba ngu ogu ni nk'omuheereza wa reediyo, bo nibandeeba nka munyaanyabo, nibandeeba nka mukuru waabo, nainga nibandeeba nka murumuna waabo. Ekyo Ruhanga akikozire, twayambana omu bintu bingi munonga. Twakora ekibiina, nibakyeta abanyakiraasi, tukabanza kukyeta Late Night Class, actually niyo egi yunifoomu ei murikureeba njwaire, nimwo erikuruga omu banyakiraasi. Ekibiina ekyo Tukakitandikaho puroguraamu ekaba neekorwa ekiro barikugyeta late night. Mukama Ruhanga yangayidinga naabagira ngu buri puroguraamu yoona ei mbaire ninzemu Ruhanga ampeereza guidance oku ndaagitwaze kureba ngu naakonekitingana n'abahurikiza bangye nainga abareebi bangye. Ruhanga yangayidinga omu late night egyo twatandika ekibiina ekyo ekya late night class twarundaana abantu emitwaro n'emitwaro abanyegaisireho tukatambuza orugyendo rw'ekibiina ekyo. N'egi shaaha ekibiina ekyo kiriho Niyo egi yunifoomu ei murikureeba njwaire, hati bwahati nibakyeta abanyakiraasi kandi asosiyeshoni ekikozire ebintu bingi munonga, abantu bakundaine, abantu baahweerana, noomanya omuntu kushanga mutaine kakwate kwonka arikubaasa kukuyamba kukira omunyabuzaare waawe nainga ow'okutuura nawe kurabira omu kibiina ekyo, egyo ni achievement mpango, n'obundi aho mpaho bariya nibandeeba nk'omuntu owaatandikire ekintu eki bakwatanise kandi eki bakozire gye. Ekindi ndikuza kwija aha reediyo wesiti Nkaba emishomo yangye nkaba ntakagihikize ahu naabaire niinyenda ahabw'okuba nkaba nkaijizira aha rurengo rwa certificate aha bwa journalism, ku naaherize ku naaherize kuhika aha Ruhanga nabwo yangayidinga omu bwire obwo naagaruka na apugureedinga emishomo yangye naagyenda naashoma journalism naayeyongyerayo na journalism naagiihamu dipurooma, obwahati nyine dipurooma in journalism niinyenda kusiima Ruhanga. Kandi ndiyo ninza n'okweyongyerayo, naatahire omuri eby'obutegyeki ebi ndiyo ninzamu, ninza kweyongyerayo kandi okugumizamu kuza n'aha kampasi kugira ngu mbaase kumaririza emishomo yangye kurungi munonga. Ni bingi ebi Ruhanga ankoreire ebyambaasiise, nyowe nk'omwana w'omuntu tinkubaire nimbaasa kwonka Ruhanga abaasize kubinkorera. Iwe orikundeeba, eki ndikubaasa kukugaruramu amaani n'enki? N'okugira ngu otaryehwa amatsiko omu mbeera yoona ei orikuba noorabamu, omu bizibu byona ebikwetoreire, never lose hope. Ruhanga ogwo owaakuhangire, ogwo ou twena tutarikureeba nainga niiwe otakumanya naanye ou ntakareeba nkaaba nti n'amaisho gangye, we ogwo owaakuhangire akakwikiriza okaza omu magara g'egi nsi, abaana abu waazairwe nabo noobaasa kushanga boona batariho, abu waashomire nabo noobaasa kushanga boona tikwo boona bariho, nangwa abu mwakuzire kumwe aha kyaro noobaasa kushanga boona batariho. Kwonka Ruhanga ogwo okurinzire akakurabya. Omu bi orabiremu byona, nk'oku ori kubimanya, mazima Ruhanga naakumanya, naakwijuka, naamanya n'orugyendo rwawe oru oraazemu. Iwe eki oraakora ekihango n'okumwesiga, okamuheereza omutima gwawe, okamwikiriza nka Ruhanga wa, nka, nk'Omujuni w'amagara gaawe, akaba niwe yaategyeka buri kimwe kyona eki oraaze kukora, okamwebuuzaho, Ruhanga nk'oku aizire naangaidinga, angaidingira omu bintu bingi, ebikukira n'ebi ebi ndikubaasa kukugambira aha, kwonka, Ndeebire Ruhanga ari omwesigwa. Itwe abaana b'abantu nitubaasa kuremwa turya, nitubaasa kuremwa kuba abeesigwa ahakuba Baibuli nikwo erikugira ngu reka omwana w'omuntu aremwe kuba omwesigwa, kwonka obwesigwa bwa Ruhanga n'obw'ebiro byona nibugumaho ebiro byona. Ruhanga waitu asiimwe kandi naayebare okubaasa kunkwatirira akambaasisa egi myaka ikumi n'etaano ei mpeereize aha nsi y'obuheereza obu, tikugira ngu niyo mazire omu media, omu media ndi omu myaka nk'abiri, ndiyo ninzirira emyaka abiri n'etaano. ei mazire omu media yoona kwonka tikugira ngu nabwe nagirugamu, ndiyo ninza omu bwebembezi bwa Rwampara East nka memba wa paramenti ahu ndikwenda kuza kwebembera abantu bangye omu bwire obu Ruhanga nabwe aratuhereze, ku aratuhereze omu myaka ei aratuhereze niyo turayebembereremu obwe tukwatanise n'abanya Rwampara kurugirira Ruhanga oku aratugayidinge. Ku nkurugayo tinkumanya orugyendo rwangye ahu rukuza kuba nirworekyerera kwonka Ruhanga we narumanya kwonka n'obu turabe turiyo nituza omuri Rwampara kuronda akaruuru, Ninkiriza ngu Ruhanga yaaherize kukikora because obutegyeki niburuga ahari Ruhanga. Yaaherize kukihamisiriza, yaakitairemu stamp kugira ngu brother Kenneth agyende aze omuri Rwampara East aze kukiikirira abanyarwampara. Ekyo ninkimusiimira ahabw'okuba obutoosha Ruhanga takora nshobe. Ruhanga eki arikukora naaba naakimanya kandi ebintu naabikorera omu bwire bwabyo. Niija kuguma ndi omunyamakuru omuri Mbarara ndiyo ninza kwigura omwanya gw'okuhuumurizamu abantu because ntwire ninkora puroguraamu eya Muhuumuza. Aha reediyo erimu okuhuumuriza abantu munonga, ebibaruha mbaire ninshoma ebibaruha buri izooba. Ku mbaire ninza ku naarangiriire okugyenda kwangye, aho naatunga amasimu, naatunga amasimu buri omwe akaaronda esimu yangye, tihaine ou baabaire nibaziiha, eizooba rimwe nkaija naagishoma mbeho, nkatunga mesagizi ezirikurenga omuri igana, buri omwe arikuhurira arikugira ati Brother Kenneth, hati waagyenda ngu iwe nyowe mbe ndi omu ka yangye ngumisiriize ahabwawe? Mbaire ndi omu bizineesi yangye ngigumisiriize ahabwawe, hati waagyenda ngu nkore ki? Ebibuuzo ebyo byona ebimwe nkaba ntabyiniire answer, nkashoma messages ezo nkagambira omukazi natwara obwire buraingwa nashoma messages ezo nazimarayo kwonka ku naabaire ninshoma messages ezo nkaba nindeetwamu emarira omu maisho ndikuronda eki ndakora ekinshobire. Mukama Ruhanga yangaidinga ndiyo ninza kwigura omwanya omuri mbarira ogw'okuhuumuriza abantu aba n'obu ndije kuba nimba ntari ha radio of course baine esimu zangye baine buri kimwe kyona niinyenda ngu abantu aba tutakaazana hare bagume baije Tugaaniire, Okuhuumuriza Kwangye Tikuhuumuriza Buhuumuriza Kyonka, Ku Yoona Kuba Kurimu n'Okushaba. Ninza ku, ninza kuba twine omwanya ogu. Ti chaaci. Niinyenda onyete onkyenge egyo neija kuba etari kanisa. Nyowe ndi entaama. Naanye nyine abakundiisiza. Kwonka niinja kuba nyine omwanya ogw'okuhuumuriza. Kugira ngu omuntu yaija, noomuhi, nimu, nimugaaniira, nimuhuumurizana, kandi noomugaruramu amatsiko, noomushabira, naagyenda na, agariirwemu amaani. Nituza kuba twinemu abantu baingi. nituza kuba twinemu abaishiki, nituza kuba twinemu abatsigazi, nituza kuba twinemu abakazi, nituza kuba twinemu abashaija, kugira ngu buri muntu weena aha rurengo rwe rwona oru araabe naayenda kuhuumurizibwamu, abaase kubona omuntu owaafiitinga omu kizibu ky'ogwo muntu kandi amugariremu amaani. Aha niinyenda kusiima tiimu ei ntwire ninkora nayo ya Vision Group yoona, Radio West, TV West, Buri omwe weena omu kiti kye, presenters, news anchors, news reporters, writers, boona social media team ebembirwe Andrew na n'abandi ba Angella ba Beth n'abandi mwena nk'oku twizire nitukora hamwe tinkaabura kubasiima. Mwebare mwebare mwebare rukundo egumeho kandi nimbahamiza ngu brother Kenneth naija kuguma ari munywani waanyu, naija kuguma ari omwana waanyu, Naija kuguma naabiikiririzamu nk'oku aabaire naabiikiririzamu. Naija kuguma naabarisipekitinga ninga naabaha ekitiinisa nk'oku atwire naakibaheereza. Reero na Ruhanga ari Omuhwezi waitu, ku turaaheze kuza omuri Rwampara, omu ntebe ya Rwampara East eya memba wa Paramenti, nimbahamiza ngu tindikuza kubashwaza, tindikuza kubahemura. Niija kuguma ndi naimwe. Nituza ku, nituza kusingura hamwe kandi tutegyeke hamwe. Mukama Ruhanga ari Omuhwezi waitu. Nimbendeza ebirungi. Mukama Ruhanga abaheereze omugisha. Bye.